It-tim ta' Lsienna tkellem ma' Keith Attard dwar ir-riċerka tiegħu b'rabta mal-lingwa tal-ballun. Bdejt billi bl-2012 ħriġt l-ewwel edizzjoni ta' Ballun Pinġut u fl-2014 ħriġt it-tieni edizzjoni li kien jinvolvi 1,400 espressjonijiet marbuta mal-futbol. Iddeċidejt li noħroġ din il-ġabra għaliex ħassejt li l-kummentaturi tal-isport u l-ġurnalisti ma kellhomx gwida ta' fejn jistgħu jirrekorru għal dawn l-espressjonijiet. U għaldaqstant iddeċidejt li nkun ta' għajnuna għalihom. Barra minn hekk, huwa xogħol li jogħġobni ħafna u nħobb niġbor ħafna espressjonijiet, u ddeċidejt li nagħmel din il-ġabra tal-futbol. Ir-riċerka ta' Keith Attard ma baqgħetx fuq l-ixkaffa, imma għaddiet f'idejn il-ġurnalisti sportivi u l-pubbliku ġenerali, bil-ħruġ ta' dizzjunarju speċjalizzat. Eżempji ta' kliem li nsibu fir-reġistru tal-futbol huwa diversi. Per eżempju, nsibu espressjonijiet marbuta eh, mal-gwerra. Xkultant diqas taddilna minn moħħna li l-futbol jista' jkun gwerra. Pereżempju għandek tiddefendi, tattakka, tista' tinfed id-difiża jew taqsam id-difiża. Bħal pereżempju jekk tinfidha d-difiża jkollok dak il-ballun li bl-Ingliż ngħidulu t-through ball jew it-through pass. Bil-Malti għandna l-espressjoni tagħna. Jew jekk taqsam id-difiża huwa meta jkollok difensur illi jagħti dik it-tqassima riskjuża illi hemm ċans illi l-attakkant jinterċettah. Espressjonijiet oħra marbuta mal-gwerra, pereżempju, huma l-kelma barriera jew, jekk ngħidlek assedju, qed jassedjawhom jew jibbumbardjawhom. Għandek imbagħad espressjonijiet ħelwin illi nużawhom biex ninku lil ħaddieħor, bħal pereżempju gamiem, meta plejer jixxutja għoli ħafna, jew pereżempju l-espressjoni ħudha t-tarzna għal meta persuna jixxutja għoli ħafna u tqisek qed tgħidlu mur sewwi sieqek. Dawn it-tip ta' espressjonijiet ta' nkejja ħelwin, hekk ngħidu aħna jien naf, ħareġ għall-friefet jew qabad l-arja. li tintuża għall-gowler meta jipprova joħroġ għall-ballun biex jilqgħu jew biex jippanċjah u ma jaqbad xejn, iħalli ħaddejh. Imbagħad għandek l-espressjonijiet metaforiċi jew idjomatiċi, bħal pereżempju l-espressjoni famuża passatur. Konna nużawha ħafna meta konna żgħar aħna, għadha tintuża llum, illi ma tfissirx dak il-passatur li nsaqqu bih fil-kċina, imma huwa l-passatur meta ngħidlek nirreferi għal xi gowler illi donnu għandu ħafna toqob Jiġifieri l-blalen qegħdin dieħlin galore wieħed wara l-ieħor. U mbagħad hemm espressjonijiet oħra bħal pereżempju raqad bil-ballun f'saqajh. Ara, din ukoll hija espressjoni metaforika. Għaliex? Għax dan mhux, dan mhux hemm xi plejer illi raqad litteralment bil-ballun f'saqajh, imma donnu meta ġieh il-ballun f'siequ ma kienx jaf x'ħajaqbad jagħmel. Jew espressjoni oħra ħelwa bħal bħalma hi blata, li tintuża għal dak id-difensur illi da kważi kważi jekk taħbat miegħu, Hemm ċans li taqa' jew taħbat miegħu u ssib litteralment blata. Ara hemm il-konnessjoni bejn blata li tintuża fil-lingwa u l-blata d-difensur illi faċilment jostakola għalhekk kull ballun. Ma nistax ngħid li huwa reġistru magħluq. Għaliex? Għaliex anke jiena l-ewwel edizzjoni tal-ktieb tiegħi kienet tinvolvi 970 espressjoni. Fi żmien sentejn ġbart imbagħad 470 espressjoni oħra, b'total ta' 1,400. Però persważ illi minn dawk l-ħames snin 'l hawn, jekk nerġa' nagħmel naqra moħħni hemm u niġbor aktar espressjonijiet, persważ li se nsib. Jiena ngħallem fi skola sekondarja. Mhux l-ewwel darba li ninżel fil-break mat-tfal hekk inkun qiegħed għassa għalihom li ma jagħmlu l-ebda azzjoni ħażina, u tisma' min jgħidlek pereżempju għalaqhom! Jew għan argument jgħidlek, pruvajt nagħlaqhomlu, imma ma rnexxilix. Xi jkollu f'moħħu hawnhekk? Għandu f'moħħu dik dak il-mument meta l-player jgħaddi l-ballun minn bejn saqajn avversarju ieħor. Illi, per eżempju, jiena fi żmieni konna ngħidu għamel grada jew għamel xatba. Ara, hemmhekk huwa eżempju ċar fejn l-espressjoni żviluppat. Persważ illi ż-żgħażagħ jew it-tfal